Chibai leh vek u le, mahni inthunun nana thil tangkai point pasarih kan sawi dawn a, self discipline leh emotional control a nih chu. Hei hi Ryan Holiday ziah Discipline is Destiny, The Power of Self Control tih lehkhabu behchhan a siam a ni a, Stoic zirtirna lam a ni tel dawn tih kha hre bawk ila. Ryan Holiday hi Thangthar stoik zirtirtu leh rawn ti lar thar em em tu langsar tak a ni tih te pawhin hriat ka ring a. Pakhatnaah chuanin tisa nawm duhna chakna dodal kan taksa kan tisa hi chu ngaihtuahna nei lo, mahni tana tha pawh hre lo, tui a tia kan pek chhung ei duh mai, in duh mai, a nawm chuan thlen hnawp khawpa rui duh mai. Ka chhiatpui lutuk ang tihna chang hre lo a ni a, ven a ngai a nih chu. Hei keimahni a taksa neitu hian a nghawng tur kha kan ngaihtuah sak mai a ngai a ni. Kan tisa in, kan pumpui in, kan kai in a chak ringawt um a kan tih reng chuanin a nghawng pawi tuartu kha keimahni bawk kan ni dawn tho si a, ruih lutuk hnua harh fim huna zahna leh hrisel lohna vir avanga taksa mawi lo khawpa thauna leh a kentel thil te. Kan ngaihtuah tur pawimawh deuh chu he ka ti sa in a chak nawmna pleasure an tih kha. He thil hi ti ta reng ila a nawmna piahah eng thil nge keimahah nghawng a neih dawn? Kan zahawmna emaw inleichina pawh ni thei. Min laksak theih thil te kha kan chhut tel fo a ngai a ni. A hnuah ngatinge heng thil hi ka chunga a thlen? Kan tih kan tih leh hma a ngaihtuahna fim kan hman kha pawimawh ta nih chu. Inthununna, self discipline, tih hianin thil tha lo leh thil sual laka inthiar filimna ngawt a kawk bik chuang lova Tin, kan nuam ti leh hlimpui thil te hnualsuat lam a kawk hek lo. Chu ai mah chuanin a tawk chin ramri kham thiamna, mahni chhiatna in thlen thei khawpa nawmna um loh te, a tawk chauha thil kalpui thiamna te a ni zawk mah a ni. Mahni inhremna ni lovin Tuna nawmna ringawt um ngawr ngawr loh kha a ni a nih chu. Pahnihna, thil harsa leh hrehawm tih luih, seek discomfort, discomfort chu kan hria theuh angin thil tih nuam vak loh ho kha. Tunlai khawvela nawm sakna leh nun ti awlsam lam thil kan umin chutiang product pawh chu kan ngah em em a ni. Instant gratification. An sawi fo thin hi video dangah te pawh kan sawi fo thin a, thil hi tun leh tuna neih zung zung thuai vat mindset kha kan pu fur tawh a, hreawm kan tuar hlei thei lo a, kan dawh theihna a tla hniam em em a ni. Kan tuar te pawh a zuau leh zual a, chhuan hlui ten chhuan thar te zuau kan ti ve leh chhawng tlangpui thlazel na chungin tunlai hun changkanna leh Technology sang takah hianin a nasa leh zual a ni. Lir thei lo chuanin khawiah mah kan kal tha peih tawh lova. Phone atangin pawn pawh dai ngai hlek lovin thil tam tak kan ti thei tawh a, khum atangin kan bazar thei a, sum te pawh kan thawk chhuak thei a ni. He kan kut hmawr te lek hmang hianin thil tam tak a tih theih tawh a ni. Mahse, chu thil hahthlak loa awmchhang lutuk kan nihna Kan comfort lutuk thinna chu duap khaw loh phah nan kan hman phah ta reng a, hreawm pum pelh dan phet kan zawng fur a ni. Chu chuan eng nge a thlen? Hlawh chham nun hah taka thawh chhuah aiin awlsam taka neih thut duhna te, Poland, rethei taka awm dan ka thiam a, hausa taka awm dan pawh ka thiam, a tih ang kha kan nih ve thei loh phah ta a ni. Nuamsa a awm dan chiah kha kan thiam a then khat chu rethei a awm dan kha kan thiam ta lo thin. Hriawmna lo thlen in hmachhawm thiam lo fe fe, tluk chhiatna dawngsawng thiam lo kan tam ta ni. Nawmsak nasal ah kan tang. Mahni in cho leh chhelna zir zawng a kan in tih hriawm luih ve chang a awm a ngai ta ni. Tuilum a in bual theih reng, tuivawt a in bual chang neih te, lirthei a rei lo te a Kal mai thei, ke a han kal chang neih te, a tui tui ei reng loh te pawh niang. Chu chuan kan inthunun theihna a ti chak dawn a ni. Seneca khan hei hi a lo kalpui fuh ang reng khawp a, a pa atanga rochunna nei nung tak an nih laiin nawmsakna bawi atang lo tur khanin a in challenge thin a nih chu. Ni engemaw ti chhung chu pache tak ang mai a inthuamin chaw pawh tui ber ber ei thei khanin chhang khaw ro leh tui suik chauh ringin chhuat char chang takah te a mu thin a ni. Hrehawmna hmachhawn thei turin a intichhel lui thin a nih ber chu. Chu chu a chhawr tangkai mai ni lovin a nunna a humhim phah hlauh bawk a ni.

Niro khan chutia hausakna te kalsan a, a ban san ta mai kha. Hrethiam leh pek lovin Hrailum a la tum hram a. Mahse Senegal ah khanin tuisik leh buh tun chi khat Barry chiah kha chaw a lo ring thin bawk sia, a him phah ta lel a nih chu. Hei tak hi mi tam tak retheihna in min hrual chhel kan sawf loh phah kan tih thin a chu ni ta ni. Harsatna hrehawmna te tawk rau rauah Lo hreawm chhang, lo rilṭam chhang, lo tuar chhuak hnem tawh chuanin paltlang dan an thiam a, an chhel kan ti ṭhin a ni. Dinhmun duhawm lovina min hrual fei kher ngai lovin mahni kan lo inchher ṭhiam ve mai dawn tihna a ni. Ṭhenkhat chuanin Marathon te an tlan a, social media khawih loh hunte an insiam luih a, tui vawta inbual luih te A tam mai. Tinge kan tih chuanin, mahni an in challenge a ni. Chu chu mahni in thunun theih nana kawng tha lutuk kha a lo ni ve leh ta nih chu. Pathumna, Quit being a slave, min sal bet tu lak atanga tal chhuah. Engin nge min phuar? Mahni theuhah kan in hre awm e. Meizial vape te ni thei a, ruih theih thil, eng eng emaw ei tur tha lem lo, tui em em si ho te pawh kha a ni thei a. mit chakna lamah games te social media te hman tur a ni heng thil tam tak te hi. Mahse kan invel loh chuanin keimahni min hmang, min consume, min thunun zawk thei tlat thung a, chu tak chu a tha lo lai chun ta ni. Kan pum leh hrawk chakna ten min thunun a, kan mit hmuh duh zawng te, Discipline kan nei dawn a nih chuanin kan taksa rilru leh chin chhante thununtu, a boss zawk kan nih kha tul. Thil hi kan lo tih tawh thin avang ngawt hianin kan chhunzawm reng tur tihna a ni lem lo va, theihna kan nei a ni. Kan tih dan thinte thlak danglam tura theihna power. Hei chu Bible-ah pawh kan hmu a, thil engkim tih ka tan a thiang a, nimahsela eng bawiah mah ka inphal lo tih ziak ang khan virna bawiah te pawh hianin kan tang thei a ni. Thatchhiatna bawiah te tam mai chung atanga tal chhuah tur chu a tia ni. Palina, Avoid the extra. Thil chuang liam hi hnawl ngam a tha a ti leh bawk a. Kan mamawh bak thil chuang liam a tihna nih chu Cato the Elder hi, Roman historian a ni a, an hun lai chuanin mi chung a leng ve thei chin a ni. Mahse, a nun tlawm tak leh mawlmang taka a khawsakna kha a lansarhpui zawk a. Mawlmang tih hi kan sawi lawk ang a, tunlai mi thenkhat hianin mi mawl, mi aa sawina I mut ti te hi an awm deuh thin a, simple tih nan zawk a ni, mawl mang, simple, simple living. Chuanin kei tawk khanin nei thei reng mah se kawr man to tih te, in bel chi te kha a ti ve duah ngai lem lo a. Wine te pawh a chhiah hlawh te in ang ang kha a in ve mai a, a chang phei chuanin hna te pawh a thawhpui bawrh bawrh mai thin a ni. A chenna pawh chutiang bawkin a ti ropui teh luah lo a ni. Amah a ropui vang lai tak hianin vawi khat chu tham tumin a in an va thleng a, chutah chuanin bul bawk chhumin choka ah a lo awm rek rek a ni. A nun simple lutuk an va hmuh khanin pawisa hmanga lei mai mai theih a ni dawn lo tawp, hausakna leh nawmsakna a lungkham teh chiam lo tih an va hmu nghal thei a ni. A hnua politics lama a thawh that em avanga lawmman leh thilpek hlan an tum pawh a hnar reng bawk a. A hriatchian em em chu mamawh baka it leh awh kan ngah hianin mahni hmun him lovah kan indah thin. Awmzia chu kan neiin a tlin loh phei chuanin thil tha lo tih maina chance te pawh kha kan ngah ang. Mahni leh mahni a chhel tur zawnga Nawmsak lutuk lohna te, hriawmna te kan lo inpal tlang tir lui a, tawlhchelhna kan lo neih tawh chuanin miin min lo tih duh dah tumin emaw, min lo tih hreawm an tumna lakah pawh khanin kan fihlim keuh thei dawn a ni. Kan chunga thuneihna an neih tur kha kan lo hma khalh, entiran tuivawtin inbual ziah thin sa lo ni ta ila. hostela te maw lut thut ila tuiluma inbual theih loh na ah midang tuiluma lo inbual thang tan kha chuanin a hreawm ve det ngei ang. Mahse tuivawta lo inbual thang kan nih chuanin engah mah kan ngai dawn lova chutiang vel chu ni. Tunlai khawvela phei hi chuan sawi leh sawi hnu thil hi zawrh kan ni nasa lutuk a. He product hi i try ve tur a ni. Te min rawn tia min rawn order deuh tawp tawp mai a ni. Influencer te atangin fak lem lo mahse min tih hmuh phet kha an tum reng bawk a. Mahni in thununna kan nei dawn a nih chuanin kan hriat tur pawimawh em em chu it leh awh kan neih tlem pauh leh nun hausa zalen leh thil tih theihna kan nei zawk ang. Panga na. Hmasawna chak nei turin Rahbi Muang Mara chhe a pawimawh, Slow down to go faster, kan hmanhmawh thin a nih chu. A awm ve tho a, kei pawh ka ni ve thin tho a, instant hi kan duh tawh thin kan tih kha. Mahse, leilung dan hrim hrimah thil chhen fak awm tak rawn indin tur hianin shortcut leh ni vut vut thil hi a ni thei ngai lo va. Thingte pawh a nih hi, a puitlin hun chhung a rei a, Maute chu a chhang zung zung a, mau aiin thing a tlo zawk a, a to zawk bawk thin. Rom hi nikhat thil thu a din a ni lo ve, an tih thin kha. Octavian kha Julius Caesar-a fa lak a rokhawmtu a ni a, kum sawm pariat lekah, a kum leh lawkah Rom lalram hruaitute hmaah khanin a pa in an ram dinhmun sak taka a thlenpui anga ram hruai ve turin a intiam a. Mahse, Hmathlir tha tak nei mah se, chutiangin a che nghal vut vut lem chuang lo va. Muangchangin leh uluk taka amah kaihruaitute thu rawn ngaichang chung zel khanin an ruahman a, chumi hnuah pawh amah a rorelna pumhlum a chelh hun kum BC sawmhnih pasarihna hma lam kum sawm panga vel zet kha chu ro kha an inrel tawm a ni. Chu chu Korult an ti a. A inzir hmasa zet phawt a ni ber ang chu. Tichuan, thuneihna pumhlum a kut a, a tlak hnu chuanin Rome khawpui, lei rawh chan khawpui, City of Bricks, ni thin kha Sai lungvar khawpui, City of Marble, ah a siam chho ta der mai nih chu. A thleng vut vut lo a, a kalkawng kha a thui nain a rah chhuah erawh a ropui thung a ni. Rome was not built in a day an tih chhan nen pawh khanin a inawm viau a ni. Dawhtheihna leh ruahmanna felfai pawimawh zia a tarlang viau awm e. Tunlaiah chuanin Hasling Telara a tha reng a, mahse kan hriat tur chu Hasling kan tih hianin hmanhmawhna lam hi rilru hianin a awn deuh thin a, a ni lem lo a ni. Ruahmanna felfai kalpui lam zawk kha a nih hmel a, muan chan tur tihna lam ni lovin tlan deuh par par nghal lam kha a ni lo tihna a ni. Hmasawnna a awm chhung chu zawimuang deuh mahse hmasawnna a ni tho tho. Social media ah chu mi kum lekah chu chu a achieve tih vel kha in bum tir loh tur a ni. Kan tlan chak lutuk chuanin kan tluk phah zawk thei. Parukna, The difficult life is the best life, nun nuam lo zawk hi kan nun atana tha zawk a ni tiin dah mai ta ila, hmanlai lal pakhat King George the Four hi a lar dan pakhat chu a chaw duh em em na hi nia. Tukchhuanah pawh hianin parva sa te bawng sa, wine leh brandy te nen ruaipui a inawm ang mai khanin a bei thin a nih chu. Hun eng emaw ti hnu chuanin a thau ta lutuk a, chu chuan harsatna a siam thuai a. a mu mai mai pawh a thaw tha thei lovang tih hlauhawm khawpin leh lehkha pawimawha hming sign mai mai pawh kha a ti tha hlei thei lo a ni. Chutiang khawp hiala a awm hnuah pawh chuanin a insiam tha chuang lem lo a niang chu. Lal a nihna anga a mawhphurhna te, a hriselna te a ngaihthah hle a. Thihna leh hrisel lohna te nei ve thei lo ni awm taka khawsa rengin A taksa chuanin hriselna lam hawi eih lova enkawl pawh dawl reng bik turah a ngai a niang chu. A taksain a lifestyle dik lo lutuk a tuar loh chinah erawh a boral phah ta ni. He lal nun dan atanga kan hriat theih chu a nuam leh awlsam zawng zawnga nun hi a tawpa kan hreawmna thlentu a ni tih hi ni. He pa nun dan ep chiah thungah chuanin Theodore Roosevelt hi pianpui hrisel lohna asthma te mitṭha lo bawrhsawm tak a ni chungin taksa sawi zawia enkawl ṭhat kha a ngaih pawimawh a ni tlat a. A pa thu rawn angin lawng kar te, boxing, wrestling, football a infiamna lam chi hrim hrim kha chu a taksa sawi zawia tihchak nan khanin a khel kual ṭhin a ni. A peih leh tui em em vang pawh a ni kher lo mai thei. a chhan chu sportman a ni lo tlat. Mahse, a nuam huat huat lam kha thlang lovin a harsa leh mahni inawr kal ngai thilah khanin kawng kha a thlang zawk a. President a nih hnuah pawh taksa enkawl leh insawi zawi kha a ngaih pawimawh hmasa kha a dah a, han ngaihtuah vang vang ta ila, tunge zing an thawhin inchhuang veng veng zawk ang? Theodore Roosevelt nge King George kha mahni harsa ti chung chunga a tha lama in push thin zawk kha a nih rinawm. A hrisel zawka a dam rei zawk bawk a ni. Chu tak chu he point a a sawi, The difficult life is the best life a tih chu lo ni ta a. Hrehawm tuar tura mahni in nawr kal nun. Point pasarihna, Keep the main thing the main thing, Pawimawh thil te ngaihpawimawh tur, pawimawh tul tih atana ngaihpawimawh hmasak tur hi chu kan nei vek a. Mahse chu chu kan dah pawimawh hmasa tak tak em tih kha a ni. Priority bik kha kan ti hmasak loh chuanin penna tur kawng dangah khan kan peng kan peng a, a pawimawh hmasa ber kan tih miau loh avangin discipline kan keng kawh lo. Tihna khan i mai ta a, tunlaiah chuanin ti ila, tunlai loah pawh mahni generation te teah hi chuanin kuai pengtu, hruai pengtu kan tih distraction hi a tam em em reng a. Kan tun hunah chuanin gadget thil te hianin a ti tam leh zual a. Tun dinhmunah hian emaw, vawiin hian kamasawn nan emaw chhungkua ram tan te pawh Tangkai tur thil engah nge hma la ila tha ber ang tih in zawt ta ila, mahni han in sawi ila, reels en vel mai mai te kha chu a ni lo phawt a, mahse ka lo ti leh thin a, chu chu ka than mawh bawk kha lo ni ta thin a ni. Chutiang chuan mahni theuh kha lo in zawt ve ta ula, hmana video tihchhuah tawh. Seven Habits of Highly Effective People-ah khanin kan sawi tawh a, kan tih tur rau rauah hmanhmawhthlak leh pawimawh tih te, hmanhmawhthlak lo mahse pawimawh si, pawimawh lem lo hmanhmawhthlak tih te, pawimawh lo leh hmanhmawhthlak loh tih kha a awm bawk a, khatiang khan a rawn thliar hrang a. Kan hun leh tha khawi ang e, kan pek hmasak ber ang tih khan kawng ro a su dawn ta. A tul lo lo kan ti hmasak zel kha chuanin tangkai lova kan chakna te kan hmang zo zel dawn a kan hun nen. Reels te, games te khatiang kha kan ti tho ang. Mahse, a main thing kha kan tih zawh ah, tul kan tih zawh ah khanin kan ti chauh ang. Chuan mahni indiscipline chung reng khanin kan nuam tih kha kan ti tel dawn tihna a ni. Kan inzawh ziah tur chu thil pakhata yes kan tih hianin thil dangah no kan tih tel nghal zel avangin he thil ti tura yes ka tih hian eng thil dangah nge no ka tih tih hi kan inzawh zel kha a tha viau dawn bawk a ni. Khati zawng kha point pasarih thleng chu a ni a. A bu pumpui hrim hrim review hi duh in tam chuanin nakinah kan la ti anga comment lamah tein lo sawi anga Tichuan, hriat zauhna hunah chuanin balhla a a sir zai zai a hrui awm thla ang hi tiang hi phloem bundle an ti a. A tangkai lutuk a balhla a chakna nutrients vel kha lo sem darh kual thin tu a ni. Ka video te min lo en sak avangin ka lawm a, lehpekah ka inhmu leh theuh dawn nen.